Спектакль нең гә менә шушы пьесаны язарга ни сәбәпле сез алындыгыз шушы темага?
Мин башлап җибәрим. Әллә сез бер-ике сүз әйтәсезме башыннан? Дөресен әйткәндә, теге каян алындыгыз, ничек килеп чыкты дигәннән, без белгәнегезчә, Кәрим Тинчурин белән Салих Сәйдәшев алар татар музыкаль спектакльләренең башында торган кешеләр. Алар бергәләп эшләгәннәр һәм Салих Сәйдәшев музее да безнең театрның бинасының бер өлеше дип әйтик. Элек-электән ул булган анда тулай торак, Камал театры артистлары да, Марсель Сәлимҗановлар да һәм бик күп, бик күп татар театрына кагылышлы булган да, аннан соң татар мәдәниятына кагылышлы булган бик күп кешеләр анда торганнар, анда иҗат иткәннәр. Шуңа күрә Салих Сәйдәшевнең быел 3 декабрь көнне 120 ел юбилее. Бу спектакль турында сүз инде безнең бик күптәннән, 19 нчы елдан ук бара иде. Һәм моны беренче сүз итеп безнең мәдәният министры Аюпова Ирада Хафизяновна да әйтеп алган иде ул вакытта. Һәм аннан башланып та китте инде ул. Һәм шуннан соң без әзерләнә башладык. Менә безнең Луиза Янсуар белән Риза Гарипова алындылар ул эшкә. Менә ул турыда инде үзе әйтеп узыр.
Әйе, һәм шуны әйтәсем килә, Салих Сәйдәшев шәхесе, ул театр белән Шулкадәр тыгыз бәйләнгән аның театрның диварлары, театрның бөтен атмосферасы аның иҗаты белән һәм аның аркадашы булган, гомер-гомер фикердәше, гомер буена фикердәше булган Кәрим Тинчурин белән бик тыгыз бәйләнгән һәм идея дигәннән без менә җәйдән бирле язабыз пьесаны һәм Без аны төрле вариантлар белән, төрле якын килү ысуллары белән башкарып карадык. Сәйдәшнең биографиясе, иҗат сәхифәләре буенча да барып, менә Фәнис Наилевич әйтеп киткәнчә, янәшәдәге музейның сәхифәләрен дә шулай ук күтәреп, бу җәһәттән безгә Эльвира Шамилевна, Зәйдәш музееның директоры, шулай ук ярдәм итте һәм спектакль башланганчы ул аның музееның хезмәткәрләре белән бергә алар фойеда күргәзмә дә күрсәтәчәкләр һәм шул көнне менә Спектакль бара торган өч көнне фойеда Сәйдәш белән бәйле музей экспонатлары булачак. Идеяга яңадан кайтканда шуны әйтәсем килә, бу ничек дип әйтәм, бер линия буенча гына бару һәм иҗат я биография буенча бару гына булмаячак. Без бераз гына башкачарак, үзебез өчен дә яңарак форматка мөрәҗәгать иттек. Без аны лабиринт дип атадык. Ягъни бу Сәйдәшнең иҗат кешесенең һәм үз дәверенең ничек дип әйтим, знаковая фигура дип әйтсәк, дөресрәктер инде менә русчалатып әйтсәң, үз дәверенең Билгеле һәм йөзләгән, меңләгән күзләр карап торган шәхеснең дәвере белән сөйләшүе дә, бу аның үзенең эчке диалоглары да һәм, дөресен генә әйткәндә, бу үзенә күрә Сәйдәшнең җанына, күңеленә үтеп кереп карау һәм аның Аның буйлап сәяхәт итү кебегрәк жанр һәм килгәчтен менә бу лабиринтта йөргән тамашачыларга нәкъ менә иҗат кешесе чор һәм дәвер каршында һәм киләчәк каршында ничегрәк күренә, ничегрәк чагылыш таба, менә шул сорауга җавап эзләдек без. Рәхмәт, әле сорауларыбыз булыр. Резда ханым, сездән сорыйсы килгән иде, лабиринт дип билгеләнгән менә спектакльнең жанры, лабиринтта уйнау ничегрәк булды сезгә?
Лабиринтта уйнау үзенчәлекле. Иң мөһиме, тамашачы адашмасын лабиринтта. Куелыш бик үзенчәлекле. Жанры лабиринт дип кенә әле тамашачы бәлки аңлап та бетермидер. Нәрсә икәнен аны аңлатып та, сөйләп тә бетереп булмый, тамашачы килеп карагач кына бәлки төшенер, ләкин йөз процентка түгел. Менә шушы нәфис кызлар, Резидә Гарипова һәм Луиза Янсуар язган әсәргә без әле үзебез дә көн саен, тирәнрәк чумган саен, Төрле яңа сәхифәләрен ачабыз әлеге әсәрнең. Монда ничек хәлләрең, яхшы, әйбәт дигән диалоглар юк. Монда һәрбер фраза астында, русчалатып әйткәндә, подтекст. Бер генә подтекст та түгел, монда өчәр, дүртәр, бишәр катлам подтекст. Менә шуны без Үзебезчә аңлыйбыз, режиссер безгә үзенчә аңлата һәм без аны тамашачыга үзебезчә аңлатачакбыз, тамашачы инде, бәлки, үзенчә аңлар. Әйткәнемчә, бик үзенчәлекле жанр. Салих Сәйдәшев, гомумән, безнең театрыбыз өчен, кабатланып әйтәм, бик якын Кеше минем иҗатымда ул соңгы елларда бигрәк тә нык чагылыш таба. Ни өчендер, белмим, бер мистикамы ул, ниндидер бер билгеме ул. Бер, берничә ел элек кенә Салих Сәйдәшевнең яшьлек мәхәббәтенә багышланган Гөләндәм туташ хатирәсе әсәре дә чыккан иде, анда да Салих Сәйдәшев, монда да Салих Сәйдәшев. Салих Сәйдәшев белән әле очрашырга, аның иҗаты белән очрашырга тагын насыйп булыр, бәлки, киләчәктә. Гомумән, аның музыкасы, аның иҗаты, аның тормышы, аның моңы беркайчан да онытылмаячак һәм тамашачыларга без менә бераз гына булса да аның трагедиясен, аның моңын бирә алсак, без максатыбызга күпмедер дәрәҗәдә ирешкән булырбыз.
Кем ролендә сез башкарасыз? Әй, э, бу сер булмаса.
Э, Серне яртылаш кына ачам. Яхшы. Мин тарихи, бик билгеле бер тарихи шәхеснең тормыш иптәше, шулай ук мин тарихи шәхес. Э, Минем прототип Прототибым булган билгеле, бәлки аны әле өлкән буыннар хәтерлидер, беләдер дә. Без инде аны китаптан укып кына беләбез, музейдан, музейда сөйләүләре буенча гына беләбез. Шуңа күрә инде тарихи шәхесләрне уйнау ул бит икеләтә, бишләтә җаваплы. Э, теге автор уйлап чыгарган бер образны менә мин үзем э, режиссер ярдәмендә ничек ачасым килә, мин аны шулай ача алам. Ә э, тарихи жанр, тарихи кешене уйнаганда, шәхесне уйнаганда монда инде икенчерәк, монда инде җаваплылык бик зур. Ләкин Риздә Ириковна белән берлектә шактый кызыклы гына Процесс бара. Инде берсе көнгә премьера булса да, эзләнү процессы дәвам итә һәм, гомумән, артист кеше бит инде, режиссер кеше ул эзләнүдән туктарга тиеш тә түгел. Инде премьера үткәннән соң да, менә булды, минем ролем әзер, тынычланам, дигән сүз түгел, аны һәрдаим без баетып торабыз, ниндидер куелган бер чикләр кысаларында. Шуңа күрә эзләнүләр әле һаман бара. Минем образым да, Ничек дип әйтим, скелетка ит үскәннән үсә бара, Аллага шөкер, инде менә шушы тулы бер кешене тамашачыга җиренә җиткереп тапшыра алсам, мин бәхетле булачакмын.
Рәхмәт һәм Рөстәм сезгә сорау. Беренчесе сез Сәйдәшме?
Бу сорауга, мөгаен, сез үзегез дә җавап бирә алырсыз, Сәйдәшме мин юкмы икәнлек.
Әйе, бу шаяртып бирелгән сорау инде сез нинди роль башкарасыз һәм шулай ук менә монда сез укучыларга, журналистларга дип әйтим инде, сорау бирә, сорау бирәсез. Бу спектакль белән әйтергә телисез, музыкасы мәңгелекме, әллә инде Безгә инде бөтенләй кирәк түгелме? Менә үзегез дә бу сорауга җавап биреп карагыз әле безгә. Беренчедән, минем рольгә килгәндә, менә кулда программа, сездә дә бардыр инде ул программалар. Рөстәм Гайзуллин, мичкәдә утыручы ир-ат. Кызганыч, шушында язылганнан артыгын мин әйтә алмаячакмын. Моны чыннан да күрергә кирәк, монда һәрбер кешенең аерым образынмы, тулаем спектакльнеме. Һәм гомумән алып әйткәндә, бу жанрда, мондый стильдә, мондый куелышта Безнең дә беребезнең дә әле катнашып уйнап караган юк. Хәтта гадәттә бит инде спектакль чыкканда репетиция прогоннымы процессында менә монда халык көләчәк, монда халык тамашачы елыячак, монда мондыйрак реакция булыр дип үзеңә күз алдыңа китерәсең. Ә монда әлегә хәтта тамашачы нинди реакция бирәсен күз алдына да китереп булмый. Әле менә хезмәттәшем Резидә әйтеп узды, без үзебез дә әлегә көннән-көн һәр репетиция үткән саен үзебез дә тирәнрәк кереп китеп, үзебез дә нинди спектакльгә тотынганыбызга шаккатып йөргән мәл. Һәм сорауның икенче өлеше тагын бер кат әйтсәгезче?
Со сорау бирәсез, музыкасы, Сәйдәшнең музыкасы мәңгелекме, әллә, э, әллә безгә инде бөтенләй кирәк түгелме? Менә шушындый сорауга җавап эзлисез дип аңлыйм инде. Менә Чәчәгендә.
беләсезме, әлбәттә, минем әйтә алмыйм, бүгенге көндә һәр кеше, хәтта татар кешесе Салих Сәйдәшевның иҗатына мөкиббән китеп, бүгенге көндә бары тик аның музыкасын, аның көйләрен, аның иҗатын тыңлап йөри дип әйтә алмыйм. Кызганыштырмы бу? Тик менә бу безнең премьерный спектакльне караганнан соң, иманым камил һәм ышанычым шул,

Зилә Мөбарәкшина, Сорау шундый, менә сез әйттегез, Салих Сәйдәшевнең биографиясенә мөрәҗәгать иттек дип. Аның биографиясендә без белгәнебезчә күңелсез урыннар да бар, күңелле урыннар да бар инде, вакыйгалар. Һәм Сәйдәш моңын ачып бирер өчен, менә сез әйткәнегезчә, музей белән тыгыз эшләдегез, хезмәттәшлек иттегез дип, шулай ук архивына мөрәҗәгать итәргә туры килдеме һәм туганнарына, бәлки, алар белән аралашкансыздыр? Алар моңа ничек карый?
Сәйдәш моңы дигән вакытта, менә әйтеп үтәсем килә, ул Миңа калса, бәлки, без барыбыз да буыннар алышынып тора, әйме? Кешеләрнең психологиясе алышынып тора. Яңа-яңа иҗатчылар килә, яңа моңнар килә. Ләкин шуңа да карамастан, Сәйдәш, шәхсән минем өчен ул шундый константа. Бәлки, мин аны балачактан әле үземне кеше буларак, менә ничек дип әйтим инде, формалашып килә торган кеше буларак тоемлаган чук, ул минем э, әбием моңнары аша миңа сеңгән иде һәм мин э, үземне әле белә генә башлаган вакытта качкыннар э, җырынан да Булат җырларын тыңлап үскән һәм Мейсәрәнең җырларын тыңлап үскән кеше буларак Әдрән диңгезләрне ул минем өчен шундый беркайчан да какшамас һәм татар мәдәниятенең кодын һәм йөзен, асылын тәшкил иткән бер моң. Шуңа күрә Сәйдәш кайчан да булса безнең өчен актуаль булудан туктар дип уйламыйм. Ул кайта-кайта кеше аңарга килә һәм аның аша мәдәниятнең дә ниндидер яңа яссылыкларын, пластларын ача дип уйлыйм. Ә инде шәхесенә якын килгән вакытта, Әйткәнемчә, без биография сөйләмибез һәм без Сәйдәш Сәйдәш белән бәйле архив документларын сөйләмибез. Без аларны өйрәндек, без аралашасы кешеләр белән аралаштык, үзебезгә сеңдердек бөтен булган информацияне һәм шул вакытта бик кызыклы бер шундый хәл килеп туды. Без Никадәр күбрәк аның турында өйрәнгән саен, никадәр күбрәк аның тормыш менә биографиясен, хәтта безнең шундый зур калын шундый кәгазебе, кәгазьләр беркетмәсе бар, тупланмасы бар. Анда һәр көне язылган. Менә туды Сәйдәш һәм бөтен биографиясе көнләп, сәгатьләп язылып чыккан. Без аны үзебез белән ярты ел инде күтәреп йөрибез. Һәм шул бөтен даталар буенча барган саен аңлашыла башлады, шул кадәр күп актаплар икәнлеге. Без шундый өйрәнгән саен җаваплар таба алмый башладык. Күп сораулар күбәя генә торды. Шуңа күрә безнең инде аннан соң башыбызда шундый бер лампочка кабынды. Тукта, бу сорауларга җавап бирмичә торып, без чынлап торып нәрсә булганын аңлый алабызмы диеп. Һәм асылда без менә шул сораулар күбрәк булган юнәлешләрне алдык. Һәм ул сорауларга үзебезчә җавап бирергә тырыштык. Бу укылыш, бу безнең укылыш, Сәйдәшнең иҗатын һәм шәхесен. Ләкин шул ук вакытта әйтүемчә, бу тулы бер иҗат кешесенең, тулы бер дәвер шәхесенең фигурасы турында сөйләргә омтылыш һәм ул күпмедер дәрәҗәдә гомумиләштерелгән характерда дип тә әйтер идем. Без анда үзебезне дә күрә алабыз, без анда үзебезнең бәргәләнүләрне дә, үзебезнең эзләнүләрне дә күрә алабыз дип уйлыйм. Һәм шуның белән нигездә менә классик мирас булып калган һәм Тормышы эзе калган шәхесләр нәкъ менә шул масштаблылыгы, гомумилеге белән кадерле дә һәм әһәмиятле дә.
Тагы бер тулыландырып әйтеп куясым килә. Бу спектакльдә монда Сәйдәшнең автобиографиясе дә юк. Монда күбрәк Сәйдәшнең башындагы уйлары, аның карашы, Әйе, аның халәте менә шул яктан бирелгән. Шуңа күрә аны Сәйдәшнең биографиясен бүтән җирдән алырга була. Аны интернетка кереп тә карап алырга була. Китапларда да бар. Шуңа күрә бу формат әз генә икенчерәк. Һәм безнең әле Белгәнегезчә, Сәйдәш музее ремонтта, әле ремонты бетеп җитмәгән. Без кайбер бүлмәләрне, кайбер Куеласы спектакленең кайбер җирләре анда да булырга тиеш иде. Безнең ике арада чыга торган юл бар. Безнең бинадан Сәйдәш бинасына күчәргә була, урамга чыкмыйча гына. Менә шушы Урыннар, кайбер урыннар анда булмагач, без аны тагы үзебезгә күчердек. Дөресен генә әйткәндә, куелу дәверендә безнең театр бинасының күп кенә бүлмәләреннән алмаштыру да булды, теге урын эзләү дә булды дигәндәй, бу җирне тотып карадык, бу ягын куеп карадык, бик күп эзләнүләр булды. Шуңа күрә менә бу ахыргы варианты килгәч күрерсез. Театр бинасында, аннан соң андагы мөхитне дә икенче яктан ачырсыз дип уйлыйм. Һәм тагы бер әйберне әйтеп куясы бар, бүгенге көнгә билетлар юк. Бүгеннән. Бу формат, монда бик күп кеше килеп йөри торган формат түгел. Бу форматта без 15-20 кешегә генә куябыз. Бер куелышы. Шуңа күрә теге бу атала инде пандемия белән дә бәйле инде бу, анда күп кеше булырга тиеш түгел. Шуңа күрә үзенең тәртипләре бар. Аны килгәч аңлатачаклар сезгә. Ничек итеп керергә, ничек итеп йөрергә, сөйләшергә ярамый анда бер-берең белән. Сез үзегезне безнең артистлар белән бергә, аларны тоеп, аларның яннарында булып, алар Утырган урындык кырыенда утырып, ир янда тагы нәрсәдер эшлиләр икән, алар белән бергә булып, менә шундый форматта барачак. Бер караганда үзеңне шушы вакытта булган кеше итеп хис итәчәксез.
Ягъни без сезне Сәйдәшкә тойгылар дөньясына чакырабыз. Уңайлы аяк киеменнән килсәгез, шәп булачак. Теге озын үкчәле туфлиләр киеп килмәгез. Йөреп торырга туры киләчәк. Театрның күрмәгән җирләрен дә күрерсез. Булмаган җирләрендә дә булырсыз. Һәм һәрбер җирдә аерым бер мөхит булачак.

Хәзерге заманга гына ялгап калдырырга ярамый, ишетергә кирәк. Э, шул ук Сәйдәшнең музыкасын төрле форматта бирергә була. Аның моңы бар югалмаячак. Ничәмә ничә генә театрга җырлар язмаган ул. Менә хәзерге вакытта алып тыңлап карагыз, хәзерге вакытта. Мөкиббән китеп тыңлап утыра торган җырлар. Бер вакытта югала торган түгел. Алар бит җырларын да Кәрим Тинчурин белән икесе э, әсәрен дә барып, велосипедта барып, төрле районнарга барып, э, анда кунып, анда яшәп һәм шул вакытта язганнар. Теге кырыйдан гына түгел, менә кайбер фотопортретларны ясыйлар бит әле, фотографиягә карап кына. Алай дип түгел. Шунда яшәп, шундагы кешеләр белән сөйләшеп, шул вакытта туган җырлар. Шул вакытта туган әсәрләр. Бу инде теге кырыйдан гына белеп түгел, үзләре эчендә кайнап шушы тормышның һәм үзләре аша уздырган вакыйгаларны бирәләр. Бу бик зур әйбер. Аны оныта торган түгел. Һәм мин бер вакытта да аермас идем Салих Сәйдәш белән Кәрим Тинчурин. Аларның бергә эшләгән вакытлары ул алтын чор дип әйтерлек.

Пьеса турында сүз барганда. Менә бу бик дөрес тәгаенләнгән сорау дияр идем мин. Әйе, без спектакльнең барышы буенча башыннан ахырына кадәр кеше кадере турында уйланачакбыз. Һәм шәхеснең мәңгелек каршында, бүгенге каршындагы кадере турында да була ул.
Ул дөресен әйткәндә теге кемнедер өскә күтәрәм, кемнедер онытмыйм манда, неме дип язылган әйбер, ул барысы да аның йөрәктән чыга торгандыр инде. Әгәр дә син аңа бөтенләең белән бирелеп, Теләк белән карамыйсың икән, әйбер тумый да торгандыр ул. Ул өстән генә язылган әйбер халыкка да барып җитмәячәк һәм үзеңне дә канәгатьләндермәячәк һәм язган кешеңне ничектер күтәрүме анда, искә алумы, андый әйбер дә булмаячактыр. Ә безнең Сәйдәшкә килгәндә, Сәйдәш турында Начар әйбер язып булмый торгандыр. Ансы да бар.
Һәм спектакльгә нинди дә булса теге бәяләр бармы әле? Мәсәлән, шул ук артистлар тарафыннан, бәлки театр тәнкыйтьчеләре карагандыр, кемнәрдер. Артистларыбыз әйтер бәлки.
Без инде яшьләр һәрвакыт ниндидер яңалыкка, экспериментларга ачык халык бит инде.

Әлфия апа Хәсәнова. Ләлә апа әйтте, 45 ел эшләү дәверендә мин әле беренче тапкыр шушындый жанрда уйныйм. Беренче тапкыр шушындый жанрда роль җанландырам һәм миңа бу ошый балалар, диде. Бик куанып, үзе дә ләззәтләнеп, үзе дә бик кызыксынып эшли Ләлә апа, күзәтә. Аның сүзләре белән әйткәндә, өлкәннәргә дә, Бик ошый бу жанр. Монда инде безгә режиссер да башкачарак максатлар куйды, бурычлар йөкләде. Монда чөнки син сәхнәдә, ә тамашачы тамаша залында түгел. Монда гадәттәгечә дүртенче дивар юк. Чөнки менә әйтеп үттек инде, тамашачы безнең арада йөри, ул минем Тамырымда аккан каннарымны, минем пульсымны күрә, тоя, минем исемне, ягъни актерларның исем, исләрен тоя хәтта. Шуңа күрә монда инде фальш булырга мөмкин түгел. Режиссер Резидә Ирековна безгә шулай диде дә, менә шушы репетиция вакытында Наигрыш белән переигрышларыгызны әйдәгез миңа күрсәтеп бетерегез. Мин инде булды җитте дигән түшәм куячакмын, шуннан да арттырмагыз дип әйтәчәкмен, ди. Шуңа күрә, әгәр дә инде мин әле тагы да булдырам, мин әле тагы да тырышып уйный алам, премьерада мин әле күрсәтәм дигән әйбер булырга тиеш түгел. Бөтен күрсәтәсегезне хәзер күрсәтеп калыгыз репетициядә. Премьера вакытында, премьерадан соң тамашачы сезнең арада йөргәндә инде бернинди арттыру булырга мөмкин түгел, диде. Шуңа күрә без инде 100 процент табигый булырга тырышабыз, чөнки егерме беренче рәткә кадәр кычкырып, ишетелерлек итеп кычкырып сөйләшәсе дә юк, күзләрне дә зурайтасы юк, күрсеннәр дип, бәяләрне дә арттырасы юк. 100 процент табигыйлек. Безнең өстә шундый бурыч. Менә мин Резидә белән ничек хәзер аралыкта утырам, репетиция вакытында мин аның белән яраткан бер ракурсым бар, минем бер урындыгым, шунда утырып караган вакытта мин Резидәне нәкъ менә шушы ераклыктан күрәм. Һәм ул шактый тетрәндерә торган күренеш. Ә, бәя мәсьәләсендә тагын әйтеп үтәсем килә, менә өлкән буынны атап үтте Резидә. Без, дөресен генә әйткән вакытта, беренче читка вакытында уйлаган идек, өлкәнрәк артистлар нәрсә бу диеп аптырарлар һәм, ничек дип әйтим, кабул ителер, шактый катлаулырак булыр диеп. Һәм укыганнан соң мин нәкъ менә Ләлә апаларның мөнәсәбәтен күргәчтен бик нык шаккатты. Минем өчен ул зур зур, ничек дип әйтим инде, зур кичереш булды, тирән кичереш булды. Алар Шундый кредит доверие белән карадылар һәм шулкадәр экспериментка әзер иделәр. Менә минем форсаттан файдаланып, әлеге яраткан ыруымның өлкән буынына рәхмәтемне дә белдерәсем килә.
Һәм шулай ук Луиза ачуланмаса, хәтта ачуланса да, кечкенә генә бер серне ачасы килә. Прогоннарга чыккач, Беренче прогоннарны Луиза килеп карады һәм буыла-буыла, тыела алмый үкси-үкси, күзләрен кызарта-кызарта елады. Әйе, елатырга яраталар алар мине.
Бик тетрәнде Луиза үзе. Инде, әлбәттә, премьера, әлбәттә, яңа формат, рәхәт дибез, барысы да шулкадәр Эмоцияләр көтәбез, менә берсе көнгә премьера, тик шуның белән, бу эмоцияләр белән беррәттән без аңлыйбыз, ни дәрәҗәдә җиңел булмасын. Бу чыннан да авыр булачак. Без теге Резидә әйтеп үткәндәй, ияләшкән булсак, менә шушы аралыкта эшләргә, шул дүртенче дивар аша тамашачыга кайвакыт игътибар да итмичә монда терәлеп торганда, миңа калса, бер дә җиңел булмас. Хәтта менә кичә прогон репетиция вакытында, Безнең әйтик хезмәткәрләр, ут куючы, рәссамнар да кереп утырды. Инде репетициядә бер төрле барса, монда инде беразына тамашачы өстәлде, үзеңне башкача тоясың, башкача тотасың. Әле монда үз кешеләре, тамашачылар кереп утыргач, тагын да авыррак булыр. Ярар, авыррак эшләнгән эшнең нәтиҗәсе тәмлерәк була. Шуңа күрә, Алла бирса, менә шушы 16-сы, 17-се, 18-е, өч көн эчендә тугыз спектакль уйналганнан соң, инде барысы да урынына урнашыр һәм без тәгаен ахырына кадәр аңлап бетерербез нәрсәгә тотынганыбызны. Әйе, аннан соң безнең январь аенда тагы дәвам итәчәк. Хәзерге вакытта менә өч көн һәм Көнгә өчәр тапкыр куела. Тугыз спектакль. Ә, аннан соң театрда быелдан менә без төрле ысуллар белән эшләгән спектакльләр, төрле жанрларга кармак салып калдырабыз дип әйтсәк тә була. Безнең хәзерге вакытта менә бу спектаклебез чыгып беткәннән соң, әле беткәнче дә дип әйтергә була, тагын өч спектакль өстендә эшлибез. Алар төрлесе төрле жанрда. Мюзикл да бар. бер спектакле. Аннан соң моноспектакль дип әйтсәк тә була, тагы бер спектакль бар. Аннан соң Нәбирә Гыйматдинованың әсәренә утырдык. Менә төрле-төрле жанрдагы, төрле суллар белән куела торган спектакльләр башланып китте һәм 2021 нче елның беренче яртысында, беренче яртысы гына түгел, беренче кварталында барысы да сәхнәгә чыгар дип уйлыйбыз. Һәм бу менә булачак Сәйдәш спектаклен карап калырга ашыгыгыз. Карап калыгыз, башыгыздан үткәрегез. Мондый спектакльнең татарда булганы юк әле. Аннары әйтеп узган идем бит, бу спектакльне караганнан соң Сәйдәшкә игътибар артыр тамашачылар тарафыннан дип. Монда үземнең шәхси мисалда да, мәсәлән, Әйтәсем килә, шушы эш процессында яшьләр, яшьләрдән шундый модный сүз ишеткәнем бар, на репите дип әйме, теге кабатлауда, хаман кабатлауда, минем плейлистта хәзер машинада, мәсәлән, Әдрән диңгез Ул менә ничек спектакльдән эләктереп алды һәм хаман шуны тыңлыйсым килә, тамашачыларга да шулай тәэсир итер дип дигән уйда инде.
Монда 30 дан артык менә мин артист санадым. Ә тамашачыларга караганда күбрәк булачак минем аңлавымча. Алар бит барысы да бер вакытта бер мәйданда булмыйлар, төрле мәйданчыкларда. Уйнаучылар.
Уйнаучылар һәм тамашачылар монда дөресен генә әйткәндә менә килгәч үзегез күрерсез, монда тамашачы белән артистны әле аерып та бетерә алмассыз. Алар бергә үрелеп баралар. Тамашачылар да уйнамаячактыр. Ягъни сезгә җиңел булмаячак. Кемдер үзен шулай дип хис итәчәк. Уйныйм дип хис итәчәк. Тамашачылар да.
Бер кереп китсәгез, тизенә чыгып китә алмаячаксыз инде.
Бик теге интрига тудырдыгыз.
Шуңа күрә җайлырак киемнәр белән килегез. Аягыгызга да теге үкчәләрне бик кимәскә карагыз. Җиңелрәк булсын үзегезгә.